Бэрдьиэстээххэ ыытыллыбыт онус өрөспүүбүлүкэтээҕи автолиги бэстибээлгэ Дьокуускай куораты тэҥэ Хаҥалас, Чурапчы, Нам, Сунтаар, Мэҥэ Хаҥалас, Амма улуустарыттан кэлбит командалар уонна Горнай бэйэтин суоппар дьахталлара икки күн устата айаҥҥа, билиигэ уонна сатабылга тургутуктары аастылар. Ыраахтан-чугастан кэлбит кэрэ аҥардар Горнай сириттэн-уотуттан сахалыы сиэри-туому тутуһан, алгыс иҥэриниилэриттэн тэрээһиннэр саҕаланнылар. Киэҥ элемент сахабыт сириттэн сүүс биэһин киһи кэллэ аҕыс улуустан. Олус үчүгэйдик бу ыраастаныыттан, хомуһунан алгыс ылыыттан саҕаланна. Икки күн устата биһиги алта араас түһүмэххэ күрэхтэһиэхпит. Онон концертар, сынньалаҥ киэһэлэрэ, быыстапкалар тэриллиэхтэрэ. Историяны сэгэтэн көрөр буоллахха, Горнайга автоледи түмсүү икки тыһыынча биэс сыллаахха Саха Республикатын дьиэ кэргэҥҥэ уонна оҕолорго комитетин оччотооҕу уопсастыбанай хамсааһыннары тэрийиигэ дьаһалыгар олоҕуран тэриллибитэ. түмсүүнү бастакытынан Лена Петровна Андреева иилээбитэ. Ам бастаан киирэрбитигэр түөрт биэс правалаах кыыс баар этэ. Ол кэнниттэн онто били баҕарар уону үөрэнэ сыдьа кыргыттары ыламмыт элбэх этибит. Уонтан тахха диэбит. Онно бастаан ол биһиги алты Кыайыл туон биэс сылыгар диэммит пробег оҥорбуппут Мытаах нэһилиэгэр. Онно ол саҕана биһиги ветераны барахсаттар бааллар этэ. Павел Семен Павлович бассаһыдьыбыта, Афанасьев Федот Николаевич бассаһыдьыбыта. Бэстибээл үөрүүлээх арыллыытыгар көхтөөх олохтоох үтүө суобастаахтар үлэлиир өрөспүүбүлүкэ уонна Горнай улууһа сайдарыгар кылааттарын киллэрбит араас эйгэҕэ үлэлиир кэрэҥ ардары чиэстээтилэр. Күрэхтэһии көрүҥнэрин бастакынан Бэргэн Хотун оҕунан ытыы саҕалаата. Кыраҕы харахтаах бэргэн ытааччыны быһаарыы уопсай түмүгүнэн Сунтаартан Декабрина Николаева бастаата. Иккискэ Горнайтан Федора Николаева, оттон үһүскэ Мэҥэ-Хаҥаластан Татьяна Петрова таҕыстылар. Иккис күн сарсыардатыгар туйгун түһүлгэ көрүүтэ буолла. Манна дьүүллүүр сүбэ ким хайдах олохтоох ураһатын симээбитин кэрийэн сыана быста. Холобур Нам улууһа республика автономията төрүттэммитэ сүүс уонна Максим Кирович Аммосов төрөөбүтэ сүүс сүүрбэ биэс сылыгар анаан түһүлгэтин маныаха сөп түбэһиннэрэн оҥостубут. Биһиги балаҕан оҥортубут.
Уна балаҕан балаҕаҥмыт иһигэр Максим Кирович ииппит ийэтинээн Анастасия Васильевналан түспүт хаартыската баар тыһынча тоғыз он сэттэ сыллаахха ол ону үтүктэммит отон ити туох оживление картина курдук оҥордубут. Уопсайа түөс сүүс кэриҥэ километрэ айаннаан Өлүөнэ бэни туораан Чурапчы улууһун аргыстаан тимир көлөлөөх кэрэҥ ардара уон буолан кэлбиттэр. Иллэрэ күн айаннаан кэлбиппит олох почти хассыырда түөрт саҕана кэллибит баһылаах этэ. Онно бу Горнайда Бэрдьигэстээххэ олорор уонуттан бу чугастааҕы нэһилиэккэ олорор биһиги Чурапчыбыт улууһуттан төрүттээх эдэр дьиэ кэргэттэр, эдэр ыччаттар биһини итии астаах, шашлыктаах, итии чэйдээх, тылайан-элэйэн кэлбит дьоннору көрсөннөр олох сүргэбит көтөҕүллэн бу күрэхтэһиигэ аҕыйах буолларбыт олох практически бэлэммит диэххэ наада. Түһүлгэ көрүүтүн тэҥэ массыына киэргэтиитигэр туспа күрэс буолла. Маныаха командалар үксү массыыналарын быйылгы республикаҕа биллэриллибит ийэ сылыгар сөп түбэһиннэрэн киэргэппиттэр. Бу түһүмэх кэннэ салгыы Бэрдьиэстээх устун массыыналар айаҥҥа турунан бөһүөлэк устун субурустулар. Бэйэ хаҥалас хамаандатын кыттыылааҕа Лена Баишева икки тыһыынча үс сыллаахха биэс саха дьахтара буолан олох курдук аҕа уһун күн устата массыынанан сири төгүрүччү эргийэн кэлбиттэр. Билигин бу хамаанда граннарга кыттан араас бырайыактары олоххо киллэрэллэр. Сүрүннээн хоту улуус олохтоохторун чөл олоххо угуйуу буолар. Таймылыыр, күһүр олохтоохторугар, ыарахан олохторугар көмөлөһөргө туруммуппут, соруммуппут. таҥас-сап хомуйан биэрэр этибит, дьиэлэрин өрөмүөннүүргэ көмөлөспүппүт, оннук проектардаахпыт. Аргыны утары охсуһабыт, онно лектордары, бырастары дьэммит үлэлэтэбит иҥин. кружоктары тэрийэбит. Тэрээһин саамай тыҥааһыннаах уонна быһаарыылаах массыынаны ыытыы сатабылларын толору көрдөрөр көлөһө олортуулаах супер автоклуб түһүмэҕэ буолла. Манна кыргыттар бириэмэ иһигэр түргэнник хамсана охсоллоро ирдэннэ. Тиийэн параллельная парковка задним ходом оҥорохсон баран туох бар быраабыланы тутуһан туран тахсан баран үһүс кыыһыгар сүүрэн тиийэн таарыйан ол кыыс массыынаҕа төттөрү сүүрэн киирэн парковка задним ходом на 90 градусов диэҥҥэ хаята турорда көлөһө тутан сүүрүүнү уонна массыынаны сөптөөхтүк парковкаҕа туруорууну кыргыттар улаханнык ыарырҕаппатах буоллахтарына массыынаны дамкыраатынан көтөҕөн көлөһөтүн устуу уонна төттөрү кэтэрдии кэрдииһэ сорохторго тутатына табыллыбакка манна сорох-сорохтор улаханнык бытаардылар бу көрүҥҥэ сунтаар хамаандата куһаҕана суох көрдөрүүлэннэ

Тэрээһин иһинэн барбыт айан хотун куонкуруска кыттар кыргыттар суол быраабылаларын тэҥэ эриллиилээх змейканнан айаны туттардылар. Айан хотунга кыттыахтаахпын бу змейканы билигин бардым. Хайдах эбити это бу этаптары Үчүгэй. Үчүгэй аха. Маннык күрэххэ инники кытта хадьыбыккыт. Кытта хадьыбыппыт, маяга хадьыбыппыт, чурапчыга хадьыбыппыт, аян хоту ээ туохха хаар аяңа кыттыбыппыт намга ми. Айан хотун кэлэр түһүмэҕэ талааны көрдөрүү буолла. Манна кыргыттар дьахтар быһыытынан толору арыллан Илиилэригэр дьоҕурдарын көрдөрөн, баайбыт-тикпит оҥоһуктарын сыанаҕа таһаардылар. Ону тэҥэ ким ырыа ыллаата, ким үҥкүүлээтэ, ким тойук туойда. Түмүккэ айан аргыстаах хотун аатылан үһүс миэстэҕэ Сунтаар улууһуттан Альбина Буркина, иккис миэстэҕэ Горнайтан Талба талаан ааты сүгэн Саргылаана Лебедева таҕыстылар. Оттон маҥнайгы миэстэни Хаҥалас Эркээни хамаандатыттан Светлана Харлампьева ылан, айан хотун икки тыһыынча сүүрбэкки ааты сүктэ. Кини рулга олорбута номнуо 12 сыла буолбут. Икки тыһынча уон хетте халлаахха айан котомга кыттыбытым, Чурапчыга мындаҕайы уолбукка, онно Талба талаан диэн номинация ылбытым, онно болаан эбээбэр сыл солук туруоруммутум. Бес сылынан мин айан котомга иккистээн ситэн котон кыттыағым диэн уонна отон кыйыргы жулуһум диэммин. Ол тугум баҕа санаам туолбутуттан бүгүн олор бу жоллаах үөрөн көтөн турабын. Оттон уопсай түмүккэ Хаҥалас Эркээни үһүс миэстэ, Горнай Кырсаада иккис миэстэ уонна Нам улууһун Нам автолиги командата бастакы миэстэни ылан муҥутуур кыайыылааҕынан таҕыстылар. Бу дневнээҕи автолиги республикатааҕы күрэс Намҥа ыытыллыбытынан кэлэр бэстибээл үһүс миэстэлээх Хаҥалас улууһугар ыытылларын дьүүллүүр сүбэ быһаарда. И у нас был э, фестиваль в прошлый раз в Намском районе.

Наһаа үөрдүбүт. Быйыллаана икитинчэ икитинчи уон алта сылтан тохтообокко сылнаайы кыттабыт уна мин араас күрэхтэргэ тарааһынайдаан балаачча олорон манук улахан кыайыга кэлэ иликпит унан бастакы улахан кыайыттан атын наһаа исрахтан үөрдүбүт
Бу курдук өрөспүүбүлүкэ тэҥ интириэстээх кэрэ аҥардара түмсэ түһэн, сынньалаҥы оонньууну тэҥинэн тутан, астынан-дуоһуйан тарҕастылар. Роман Дмитриев, Горнай улууһа, Үлэ күүһэ хаһыат.